Mela, hemm Jiena se nżomm oriġinalment li ħsibna u nagħmlu poeżija poeżija u niddiskutuha flimkien waħda waħda. U tkellmuna ftit fuq kif tarawha ssir immaġni f'menti jew kif timmaġinaw li tista' tista' ssir film b'xi mod, kull poeżija ideat biss. Imma min-naħa l-oħra jista' jkun li forsi jkun iktar interessanti li li nħallu d-diskussjoni ftit iktar miftuħa. Kif tgħidulna? Aħna nistgħu nitellgħu l-poeżiji hawn

vers b'pump u u ttawwal ittawwal meta tiġi għal vers l-ieħor jiġifieri ma ma tkissirhiex il-structure.
Il-films Norveġiżi jekk jagħmlu fil-films Norveġiżi li se naraw huma arkitettoniċi ħafna fil-istati huma

Maria Grecanado hija partikolarment brava meta titkellem dwar il-poeżija. Għallmitha għal ħajtha kollha, kienet għalliema passjonali u mqarrba ferm iżjed mill-istudenti. Hu kapaċissima, jiġifieri studjat il-letteratura f'Cambridge, studjat Leiden, jiġifieri hi persuna li l-letteratura mhux biss tiktibha imma taf titkellem fuqha u huma żewġ ħiliet differenti li mhux kulħadd għandu. Jiġifieri naħseb illi li jkollok int Maria tintervjeni, inti tagħti l-kummenti jew tintroduċi l-poeżija b'xi mod, Mingħajr ma ndaħħlu l-idea li biex poeżija tifhem għandek bżonn poeti bika perikoluża mmens fil-kuntest Malti, kull kuntest, imma minħabba n-nuqqas ta' critical mass, Malta trid vera toqgħod attenta li jew aħna, d-dipartiment tagħna tal-arti, noqogħdu immensament attenti. Għax għamilna żmien meta bħalikieku l-poeti għandhom monopolju fuq ix-xogħol tagħhom, għalhekk insistejt fuq l-idea li l-poeżija hija proprjetà pubblika.

Naħseb li tkun interessanti wkoll peress li hawnhekk qed nitkellmu dwar il-logħob, jekk minn bogħod tibda tisma' l-kant tal-logħba ta' Dawa Redurella pereżempju, jkun hemm waqfa wara li tissemma' logħba mbagħad tibda tisma' lil Dawa Redurella ħalli inti tidħol f'dak il-feel tat-tfal ta'

diversi forom qed nipprova naħseb fis-sens ta' l-indon jekk għandek it-tewmin u għandek par jiġifieri jekk għandek l-idea ta' dawra durella jew l-idea ta' ċirku eħe jiġifieri minn hemmhekk jistgħu jinħolqu immaġnijiet oħra ta'

li l-poeżija fiha nfisha diġà hija b'saħħitha u diġà toħloq tensjoni u diġà toħloq multipliċità u diġà toħloq dewwi differenti. Għalhekk naħseb jekk il-poeżija se tkun ċent se tkun ċentrali ferm naħseb minn banda ma tistax tħalliha torqod. Imma mill-banda l-oħra lanqas trid ittellef il-forza li diġà għandha. Issa, xi jfisser dak f'termini ta' x'tista' u ma tistax tagħmel bil-viżiv, jiena ma nistaqs aktar. Imma aħna li nixtiequ hu li ma jkollniex films li fihom il-poeżija issir jew indeċifrabbli, jew marġinali. Jiġifieri trid tassumi, jien naħseb li l-kumment, l-ewwel kumment li smajna wara Eminent Down kien ta' Claire naħseb. U l-ewwel ħaġa li qalet Claire kienet, ma stajtx inlaħħaq ma' kollox. Issa ma kien ma kien hemm xejn qed jinterferixxi fil-poeżija. Issa immaġina kieku ma' dak li kien hemm diġà kien hemm interferenza. Ċoħ, kien hemm interferenza fil-poeżija, imma mhux f'termini ta' kliem ieħor. Almenu inti kont qed tipprova tlaħħaq f'termini ta' viżiv jew ta' ta' ta' ħoss, hemmhekk għandek it-traduzzjoni, jiġifieri hija terġa' kif taqbad tgħid saff ieħor jew jew jew ostaklu ieħor b'xi mod jew. sfida oħra so m'iniex ċert kif m'iniex ċert jiġifieri m'iniex kapaċi inwiġbha dik il-mistoqsija. Basta però naħseb iċ-ċentralità tal-poeżija u l-multidimensjonalità tagħha ma ma tixxekkirx so ma ma tixxejninx b'xi mod jew ma ma ssirx iktar komplikata. Ma ma nafx ma nafx. Ħa nieqaf hekk.
Jien niftakar darba rajt twieqi, ma nafx jekk kienx il-qasam tal-Arti jew xi mkien ieħor kont rajt, li fejn il-poeżija kienet qasira u kienet ġiet repetuta aktar minn darba. U naħseb dik, speċjalment f'relazzjoni, għandek l-element l-on-ġi-on-ġi-on-ġela li hi repetittiva ħafna.

Forsi f'dal każ tista' ssir, ma nafx imma. Min-naħa l-oħra, eħe naqbel, nifhem. Min-naħa l-oħra dawn il-ħajja vera tagħhom se tkun fuq YouTube. Separati mill-belt. Eżatt.
Għandi f'moħħi għax taf fiex qed tfakkarni, Claudia hu? Mhux Claudia, Claudio. Claudia tfakkarni f'album li ħareġ Dom Lingarja, jidhirli jismu Ħaġa Moħġaġa, ta' mużika jazz bil-lirika Maltija u kull kanzunetta, kull poeżija hija repetuta u meta nismagħhom kieku hawn Dom Mikaw ħdejja, speċi ngħidha xorta, inħoss li dik ir-repetizzjoni ma taħdimx.
Naħseb ir-repetizzjoni hekk għad tkun. Għax kollha hekk, kollha. Jekk hemm għaxar kanzunetti, jekk hemm għaxar poeżiji fl-album, kollha b'kull waħda l-istess formola. Forsi għalhekk.
Eh, speċi r-repetizzjoni delikata sal-punt li jekk ħa tagħmilha trid tagħmilha vera tajba mbagħad, naħseb jiena.

Naħseb li li qed nsemmu għax tara film u ma tifhimx kollox mill-ewwel nett hija xi ħaġa li hija karatteristika ta' kull film. Inti meta tara film mingħalik fhimtu, kull ma tkun fhimt l-ewwel darba l-istorja imma, Xi ħaġa viżwali bħal film għandek ħafna layers għandek il-mużika, għandek il-movimenti tal-kamera, għandek il-kuluri, kif dal-każ għandek il-poeżija, il-riħ, il-mod kif qed tinqara u huma kollha affarijiet li inti ma tistax tassorbi kollha kollox f'daqqa. Imma l-fatt illi naħseb għax kien poetry film, kulħadd qagħad attent ħafna jipprova jassorbi kollox. li int ma tistax taf taqra bil-paroli. Il-moħħ ma ma jistax jieħu kollox f'daqqa. Allura li tipprova tmur li tmur mill-perċezzjoni li ħa tagħmel film bħala każ ta' poeżija li ħa jinftiehem mill-ewwel. Ħa tinftiehem il-poeżija li diġà hu problema li tifhem, trid taqra poeżija darba u tifhimha. U li tieħu l-aspett viżivu kollu f'daqqa mill-ewwel wara darba hija xi ħaġa impossibbli. Li trid tgħarrf kif ħa tissemplifika l-affarijiet b'tali mod li twassal kemm tista' f'dik l-ewwel darba. Imma impossibbli tieħu kollox f'daqqa.

fuq it-triq fejn qabdu l-ħutna. Il-fatt li llum beda jidħol f'ħajja mill-lingwa li aħna ma nifhmuhiex, però bdejna nipprovaw naraw is-subtitles, li aħna jitfagħna fil-poeżija, però moħħna qed jgħidilna illi l-poeżija li qed naqraw aħna hija poeżija li qed jgħid hu, però mhux qed nifhmuha li qed jgħid hu. Allura moħħna ma bediex jirrealizza. L-effett tal-viżwal, miegħu li titkellem, aħna li qed naqraw, allura titfagħ iktar ġo fija l-poeżija. U naħseb hija ħafna differenti minn meta int qed tifhem il-poeżija inti, pereżempju fil-każ Malti, int qed tismagħha, qed tipprova tinterpretha, dik iktar faċli li ħa tinterpretha b'mod iktar letterali milli int li qed titkellem. Allura

Kieku qed nittra poeżija ma ħaġa tiġi pereżempju btajt minn fejn fejn il-lejl mela noħorġu l-picture tal-lejl bent mal-ewwel waqajt nittra l-mod l-ewwel kienu jiklgħu xita xita imma moħħ mhux se jmur għal xi ħaġa forma ta' xita bħal dwejjaq jew affarijiet hekk allura il-fatt li inti m'intix qed tifhmu x'inhu jgħid

Xtaqt insaqsi jekk tistax tagħmel enfasi fuq vers minnhom, pereżempju jekk nerġgħu naħdu din l-eżempju ta' relazzjoni, meta ngħid l-aħħar ġiex linji, tista' terġa' tirrepetihom fl-aħħar biex tagħmel enfasi fuqha? Għax nimmaġinali li tkun b'saħħitha terġa' tirrepetihom.
U mistoqsija dwar it-titli, kemm għandhom? jew ma nżidx l-influwenza għandu, pereżempju. Tgħid li huwa parti mill-poeżija. Jiġifieri jiena fil-fehma tiegħi, ovvjament din vera kwistjoni vera soġġettiva, jiġifieri Oliver Friggieri naħseb l-aqwa perijodu tal-poeżija tiegħu kienu s-snin 70, 80, forsi l-bidu tas-snin 90. Kelli nil-ħabta jgħamil l-ewel vers ta' poezija u jitfaw titlu. Dal-waqt jasal il-tren ta' duett tijaj. U l-ewel dak huwa l-ewel vers ta' poezija. Imma huma fost l-isbaħ poeziji tiegħu, ġifieri l-ewel. Pero naħseb teoretikament jgħid il-poezija huwa parti mill-poezija u toffri xi ħaġa li m'hemmx fil-poezija. Jiena hekk inħobbhom. Imma qed ngħid, ġifieri l-isbaħ poeziji ta' Oliver huwa hekk.
U fil-każ ta' Marija, fil-fatt, naħseb li għandha rwol importanti ħafna. Għax jekk għandek relazzjoni, jekk jekk ngħid lil xi ħadd il-kelma relazzjoni u nagħmlu brainstorming, l-aħħar ħaġa li ngħidu huwa l-kliem li hemm fil-poeżija mbagħad. Jiġifieri għaliex relazzjoni mbagħad? Dik li qiegħed jorbot.
Fit-tliet każi qed tuża kelma li ma tintużax fil-poeżija.
Oliver għandu ta' waħda, pereżempju għandu Innu lill-tribù b'żewġ bnadar, li huwa titlu li ma jidhirx fil-qija tal-poeżija bħala titlu sħiħ. Imma b'mod ġenerali naħseb jien hekk. Iva, kieku jien nagħti ħafna importanza. U fil-fehma tiegħi il-film għandu jkollu t-titlu tal-poeżija. Fil-fehma tiegħi, ġifieri.
B'kuntrast ukoll ma' poeżiji li m'għandhomx titlu jew jibqgħu bla titlu jew ikunu mmarkati minn numru jew. Li qed nagħżel tiegħek fl-arti astratta xi kultant meta f'arti arti astratta tixxandar l-ewwel indikazzjoni per x'kellu ma' kull artist u meta jagħti xi ħaġa iktar figurattiva bħala bħala titlu u qattar arti astratta kważi timponi fuqek anki t-tifsira tal-arti tas-suġġett. Ma nafx għandhiex tkun iktar. Sa ċertu punt dal-kotbien ta' Michael Lanado hekk qishom. Fejn jippoġġa dita fuq affarijiet iktar astratti li kważi huma personali li biss ta' kif qed jitfissru. Imbagħad qed titkellem dwar Settembru. Jien ħa naħseb biex.

Hija l-punt ta' tluq, mhux il-kwadru li fih trid tidħol il-poeżija. Jiġifieri naħseb, jekk inpoġġiha b'mod ieħor, naħseb li l-poeżija tgħid iżjed milli tgħid il-ġrajja personali tal-poeta jew tal-poetessa li tkun. Ġellitha tikber, naħseb jien. Dejjem, dejjem taħrab minn idejk. Il-poeżija taħrab ilha minn idejha, fortunatament. Spiċċa issir iżjed minn dak li nimmaġinaw li stajna qatt nidħlu fl-intenzjoni tagħha, jew li hi tista' tidħol fl-intenzjoni jew il-ħsieb tagħha. Dejjem, il-poeżija hija dejjem ħafna iżjed minn hekk.

Fil-każ ta' Deal Poesia, pereżempju, 100 fil-mija, imma hemm ħafna iżjed hu minn hekk, le, ġifieri fis-sens hemm din il, mhux ix-xbieha tal-logħba imma l-esperjenza tal-logħba u kull wieħed u waħda minna għandu l-esperjenza tiegħu tal-logħob. U kull wieħed minna għandu, kull wieħed u waħda minna għandu l-esperjenza li tmiss id m'oħra, oħra, f'mument ta' intimità, ta' mħabba, forsi sempliċement ta' ħbiberija, jew, jew, jew anki f'mument ta' mewt. Le, dik l-aħħar għafsa qabel ma persuna.

Illi dawn qed il-cards qed jissimbolizzaw min? The passing of time. Għax da għandek inti bħal Malti li tidħol f'moħħna ħafna drabi dik tfisser li huma l-ages of duration li qed naraw ta' sekondi ta' duration ikbar sa tkun ħajja tal-bniedem. U l-filmi dik jagħti dimensjoni iktar temporali lill-poeżija. Naħseb il-poeżija ma tasalx daqskemm jasal il-film fejn tidħol temporalità. F'naħseb il-fil jiena nużah ukoll biex il-versi tal-poeżija iġegħelni naqra wkoll l-iktar in between the lines, idaħħalli versi oħra in between il-linji tal-poeżija eżistenti biex niftahom. U dak ukoll se jdaħħalli element ta' ħin. Jaf ukoll bid-deskrizzjoni li tagħmel il-poetessa nnifisha.

Iżda din hija ġast temporanja. Qed tħossha li hija barra ta' din l-esperjenza vera, qed tħoss li tant qiegħed fil-qiegħ li m'hemmx way out. Għandhom il-verità, and can only get better. U forsi dak li jista' l-filmat juri bħala l-oppost ta' din il-poeżija, eżempju. Kull element li ħa qisu n-noli qed iwaqqaf xi ħaġa oħra għax id-dawla ta' Rella eventwalment waqfet biex beda n-noli, jiġifieri l-għażżin sabiħ. Se jiena interpretajt imbagħad li jidher bħal meta id-dawla ta' Rella għemlet ta' rutina wkoll, jiġifieri dal-sabiħ kollu xi darba sar rutina u waqaf u ma baqax ma baqgħux jitfiet jekk imbagħad bdiet il-logħba noli li jiġifieri hemm xorta element ta' waqfien qabel ma bdiet xi ħaġa li ma tintemm qatt, jiġifieri b'xi mod. Ma nafx x'ħaġa tajba x'ngħidha di. Għalija din il-logħob simboliku nista' forsi qed ninterpreta żżejjed, imma ġġiegħel ġġiegħel ġella għandek bum bum il-bieb qed tiftaħ, qed tibda. Imbagħad għandek ġid ftit, qrubija aktar lejn xulxin, imbagħad l-inkejja u d-dawra durella, u imbagħad in-noli li hija l-inkejja, l-firda. Ġibt f'moħħi anki dal-vjaġġ f'għajnejk. Dal-vjaġġ tal. Eħe, ġifieri għalija kollha kemm huma qed jimplikaw mhumiex sempliċement logħba oħra. Ġifieri id-dawra Durella ma setgħetx kienet l-Oġġio Ġorġella, l-Oġġioġella ma setgħetx kienet il-Noli f'das-sens, ma joqogħdux lok xulxin. Intu titkellem ma nafx imma hux hekk kont qed tgħid, moħħi ġietni din l-immaġni li mal-kelma qatt, il-filming tal-mhesreb. Ma nafx hux hekk kont qed tfisser. Dak li jkun huwa jridha, munita hi ddur, ħa tieqaf, ħa tiġi fuqha, ħa żżomm il-weight tagħha u fl-aħħar ħa tiżżommha fuq mejda. Jiġifieri naħseb hi dal-feeling, dawn huma l-emozzjonijiet li jiena nħoss meta naqra lill-poeżija aktar milli.

imnaqqax bil fid-dawl tal-qamar. Kien hemm xwejħa magħġuna mill-ħawrija tal-art, imdehba mir-raġġi tax-xemx. U kif setgħu jiltaqgħu, jinħabbu, jingħaqdu, jekk mhux fil-ħolm li ħlomt jien?

Bipolarità fil-bottom, ix-xwejħa magħġuna mill-ħamrija tal-art, mqlieba mir-raġġa tax-xemx, hemmhekk għandek iktar il-egenaken, mitoloġija.

Bittafa lil nies fuq it-torn. Eħe, meta jkun Jakobb Eġittu xbieha għandek imbagħad il-mara xwejħa, il-polarità l-oħra mat-tifel, hekk, xwejħa u tifel, ix-xemx, qiegħed, s-soltu sibuha maskil però hawnhekk qiegħed ma' xwejħa imbagħad. Oġomata beda ħafna logħob. tal meta fih iż-żewġ estremi eżatti, iktar mitoloġiku naraw milli metafiżiku is-saġġ. Ma dan għandu jqisu anki l-idea ta' Għaliex imbagħad tafu fil-personaġġi tkun xi ħaġa mitoloġika antika u qadima ħafna u

U apparti minn hekk, id-dawl tal-qamar naraw li jissimbolizza Ġesù d-dwejjaq għax għandek id-dlam fl-isfond. Li naraw Ġesù jissimbolizza xi ħaġa li ġejja jew mid-dwejjaq jew vulnerabbiltà. It-tieni parti, it-tieni strofa naraw qisha xi ħaġa iktar ħajja, iktar ikkulurita, iktar.

tat-trabbieħ minn dan il-kuntest ta' Malta.
Però jien naħseb li l-verb jinħabbu ma tantx joffri dik il-possibilità. Jien personalment hekk naraha. Jien għalija hija poeżija senswali, hija poeżija dwar dwar mara li kibret u li tixtieq li jkollha relazzjoni ma' dan il-ġuvni imma, Imma mhux possibbli għax hemm iż-żmien, iż-żmien, hemm il-kefrija taż-żmien. Ma ma rridx inwaqqagħha speċi f'dan livell biss naturalment imma hemm hemm hemm din il-forza kważi distruttiva tax-xewqa, tax-xewqa sesswali li mhix li mhix se titwettaq speċi.
Hekk qed nara qisu hemm qisu ċertu possibilita' hekk speċi issa jew forsi hemm hemm ġuvni mill-passat, nimmaġina forsi mill-passat tagħha għax inti għandek ix-xwejħa u t-tifel. Qed qed nimmaġina bħala bħala ċirku intom għadtu anki forsi għandek il-qamar li s-soltu huwa femminili u x-xemx hija maskila qisu hemm Hemm kollox ta' taħt fuq. U tixtieq terġa' tmur lura, imma terġa' tmur lura minn fejn minn fejn bdiet. U tieqaf hemm. Għax jien naraha eħe xi ħaġa jew qisu żgħożija jew żgħożija mitlufa personifikata minn dat-tifel jew inkella veru kien hemm tfajjel mimsuġ, issa l-kelma hi tifel terġa'.

Li din l-imħabba li qiegħed titkellem fuq mhix imħabba biss jew bilfors sesswali, hija mħabba dik tat-tgħanniqa tal-omm għat-tifel tagħha jista' jagħti l-każ, għax kif għedt tajba inti wkoll it-tifel mhux il-ġuvni, il-kelma tifel,

Id-dukkura ta' Chase Trump, Trump fis-sens fl-ewwel silta għandek il-lejl, hemm il-ħajja deskritta waqt il-lejl u għal xi raġuni x-xemx dawk tagħti l-ħajja toqtol xi ħaġa qed xwejħa maħruqa fis-sens iktar

Kien hemm tifel magħġun mir-rawgħa tal-baħar imnaqqax bil-fidda tal-qamar, kien hemm xwejħa miksuġa mill-ħamrija tal-art imdehba mir-raġġi tax-xemx. X'kien ħa jkun l-effett? Ma nafx, qed nistaqsija, naħseb ngħajjat. Jiena li. Ma li għandhom piż importanti ħafna, qegħdin hemm għal raġuni. Naħseb ukoll għax meta inti qed tinżeġ.

Eżatt. Imma mbagħad għandek il-kulur li fit-tielet vers ta' kull strofa darba minnhom jidħol fil-partiċipju mdegħba, fid-darba l-oħra qed jidħol fil-kulur innifsu. Mbagħad l-istess, imma ta' xi ħaġa terġa'. Ta' tal-kulur tax-xejn. Eżatt, eżatt, ta' xi eżatt, eżatt. Logħba bejn kuntrasti. Bħal art u baħar l-istess.
Eżatt.

Jien nixtieq nżid żewġ elementi. Naħseb l-idea tal-koppja, biex ninsisti fuqha, qiegħda wkoll fl-anafora tal-ewwel żewġ strofi. L-ewwel żewġ strofi jibdew. Kważi l-fatt li int tibdielek bl-istess formula kien hemm u kien hemm, jistabilixxi li dawn huma t-tnejn li jmorru flimkien. Fil-fatt it-tielet soffa ma tibdiex hekk. M'hemmx it-tielet, hemm tnejn. Rrid ngħid xi ħaġa oħra, aħa. U naħseb ukoll, għax qgħidt nirrifletti fuq il-fatt li jiena mill-ewwel moħħi mar speċi fuq relazzjoni. Naħseb li hija tema, rikorrenti fil-poeżija ta' Marija. Marija bdiet tikteb meta meta bdiet tippubblika speċjalment meta kienet ġa kibret sew. Ma niftakarx l-età eżatt imma dan it-tieni ktieb, ha? Le le waħda waħda le le ppubblikat lilha nfisha spiċ prattikament. 2001 huwa t-tieni ktieb tagħha Jidhirli 98, 99, iżda mhux biss. Jiġifieri nhar it-Tlieta jew naħseb nhar it-Tlieta tala' 74 sena. Xi ħaġa hekk. Jiġifieri kellha kważi 60 meta ppubblikat l-ewwel ktieb tagħha, dejjem tgħidha din fil-fatt. Fil-55 ġara l-ewwel, viċin is-60. U naħseb inevitabbilment din hija waħda mit-temi rikorrenti tagħha. speċi hi tirrakkonta ħafna diffikultà ta' relazzjoni fiż-żwieġ tagħha. M'hemm xejn sigriet. Tgħid ħafna iżjed milli qed ngħid jien issa fuq it-television bi 150,000 broċur. Kważi, prattikament. Imma mbagħad fl-istess ħin speċi tirrakkonta wkoll kważi l-fatt li issa Kibret wisq biex ikollha relazzjoni mal-ħafna nies li tkun taf magħhom.

Meta taħseb fiha, ix-xemx, jekk ix-xemx ma tistax tkun preżenti biex naraw il-qamar, jew it-tnejn, imma b'xi mod tista'.

Imma anki l-poeżiji li kitbet, pereżempju għandi f'idejja l-ktieb tagħha Skont Tema li ddedikat imma għal din il-, dan huwa l-perjodu meta kienet partikolarment iffissata f'Emmanuel. Jiġifieri mhux mhux sigriet, għażel li rawwet.

B'polarità nara qisu hawnhekk hawn kien hemm tifel mimsux minn xwejħa magħżula qisha xi ħaġa pjuttost tradizzjonali kważi pjuttost tal-mitoloġija pjutto u mbagħad għandek b'polarità hija naraha iktar kif tgħid xjentifika ħafna qisha qisha kies bħall-kelma naraha allura l-hekk qisu hekk forsi bit-tġari ngerritax

Id-dinja tal-film tista' tissellifhom tajjeb ħafna jekk ħa niffukaw fuq it-titlu ta' xi waħda. Appuntu, appuntu.

Bħall-arti kollha naħseb hemm ħafna għanijiet u kulħadd għandu l-għanijiet tiegħu fis-sens jien għalfejn niktibha di biex nistrieħ jien, biex nipprova nesprimi xi ħaġa li hija inesprimibbli b'lingwa normali biex, bħala terapija għalija biex nesplora possibilitajiet. Dik l-idea li speċi hija tikteb il-poeżija biex tesplora possibilità li fil-ħajja mhix possibbli, fil-ħajja reali mhix possibbli, naraha possibbli ħafna jiena. Fis-sens li qed titkellem dwar relazzjoni impossibbli. imma li fil-poeżina Anhelu hemm ħiel ta' possibilità tagħha, naħseb dik hija. U tinsewx, mhux kulħadd jaf jesprimi dawn, jiġifieri min anki jkun għadda mill-istess esperjenza ħa jara, jew ħa jismagħha hekk jew ħa jara, ħa tolqtu xorta għax l-affarijiet huma universali, speċi u mbagħad ħa toħroġ minn.

Messaġġ, Dak li qed niddiskutu u naħdmu fuqu mhux neċessarjament se jkun daqshekk ta' għajnuna għall-Mużeament Grieg. Għaliex int bħal daħħal ġiex persuni fl-istorja ħa tkun imbagħad tmur daqshekk hekk, speċi kif ngħidu in your face? Imma ħanajtek, imma dik biċċa m'iniex konvint li huwa daqshekk ovvju. Jiġifieri. Ma nafx jekk jieħu daqshekk ovvju fil-verità għax tant. Lil Luigi Sperzi? Le, jiġifieri, ma nafx, jiena taffaxxinani din l-idea li l-film isir mill-punt di vista ta' Noli. Imma naħseb kulħadd għandu l-idea tiegħu ta' kif jista' jsir il-film. Lei sapete, il-Zucraga, speċi

Għalikom, kull wieħed u waħda hawnhekk, x'inhu tifel ikut? Ċoe, dak li hu tifel għalija jista' jkun ta' sitt snin, imma għal xi ħadd ta' tmenin sena, xi ħadd għoxrin huwa tifel. Eħe! Jiġifieri f'das-sens diġà qed jidħlu saħħti oħrajn ta' perspettiva tal-filmmaker, naħseb jien, issa qed nazzarda ngħidlek għax m'iniex filmmaker.

Elaine, Jiena rreaġixxejt hekk meta inti għedt li aħna qed ngħidu li poeżija hi xi ħaġa li. Jekk ninterpretawha hekk.
Le għax aħna nistgħu ngħidu speċi dawn mhux affarijiet li lkoll ngħaddu minnhom, speċi ma nimmaġinawx raġel ta' 55 sena illi jiltaqa' ma' tfajla u jixtieq li jkollu relazzjoni magħha.